Omogusii ominto mbuya mono naende ase kwabeta chingongo chionsi inye chi'ense, ime y'ense na isiko y'ense, ase okong'a ribaga rinde ri'abeene nkoretera omoroberio oo obwanchete o kera echuma gose kera eiki, ninche oyomino omogambi o mbiro, oyo nomoroberio bw'ogoseemia nomogambi o mbiro. Reero igo nabuga. Igo nabogeire inwe amabera aya amaruranu ake esisi, egere nkwane gekoreng'ana eraha yaruranire, yatiokire, yachiire eroso, yachiire igoro mono. Igo nabuga nkwanere abasubati baria bakweruka single mothers, abasubati baria enchera eyemo gose eyende anyorete omwana either accidentally gose knowingly. Abwo nabo gankwanire. Abasubati baria bakona kwebeka Facebook ng'a I'm proud to be a single mother. So what? Amang'ana aino aro nabo gankwanire arero. Mwa mekirie obogima bwaino ngochia bore koba bore so miserable. Yaani ng'a obogima bwaino ngochia bore gokong'a mono goetana buna bokong'ete bono iga. Kwanyora omosubati, either omomura agame omwana. Omanya korwa orooruo kende eyio otebende yaeteri yane esinchokero kende akagerete ng'a bare babere batato koringana buna omosubati agweconduct. Buna rero nanyorete moise onde omosubati onde okomanya koboria omosubati onde ng'a inki bono onarerete kona kobekera akamwana obotete akamwana agasinini Facebook ng'a ng'a toto one toto one ng'a ntaete nsibie omosacha oria ong'ete obororo kabisa amanye ng'a tindasinywa korenda mwana. Bono kwarora oboriri ogenderete gokora ogweita korigereti. Omwana, ekero kwaegwa omwana, omosubati oria, omosacha oria otumire ochiire moino, bogonka otumire, okanire mwana tari oye, gose mwaetanire ase enchera eyemo n'eyende, kwairanire seino nomwana, gose kwemenyiri nomwana, ntomaete nabo okonyara kore korera omwana, monto eye oranyare korera otanyare korera mwana. Lakini bono mwakorire echongeri sana abasubati baria moko mo mo mokweroka single mothers. Ogosancha obegete omwana yaani maambia saa kumi na mbili gochiakia ng'a ng'a ng'a toto I love you, I know people may be very jealous ng'a bono omosacha oria ogosibia obororo ng'a amanye ng'a ng'a nonye ogotigete nogendererete korenda omwana. ECV eye, kwasaririe ecv yao, egekogera oria arengereretie ng'a ki oo. Inche anga nagosiibie obororo. Aye okagati nobororo okomosiibia oo, kombe nomwana ogendererete gokinia ase etabia etari endonge. Maambia na maambia inde kwamanya konyora a very potential client, gose omosacha oria bwaiche nguru otagete gokonyuoma. Ochia korarigerera ki? Nyatee eyio ekero kwaetia, anga onarigerere Facebook gose noro omanya konyora ebitaga ebiria gwakarikire, ochia koirana maega otebe ng'a no, iga iga, ngotereria inde. Naki nkoira omonto oyo bw'omonyene. Igwa igwa igwa igwa igwa igwa. Gose kwarika ng'a my marriage is complicated, gento gete, yaani oboriri obo ngokoriika. Buna bono iga toratebe kwabekire omwana aye Facebook, chitabi chiria ogendererete komokinina chirochio yamanya gotoka ng'a oborari boria orinete ise omwana ase eng'encho ng'a ki? Ng'a tiga naende aramosibie obororo. Ribaga okoirera ise omwana morere amo, bono nogendererete komosibia obororo, kwamanya komokiniria etabi gete. Ekero aikire bono omosacha gete okonyuoma ogoiki bwoye, Omwamanya gosenyana pi ase engencho y'etabia y'omwana oyo. Omwana oyo etabia akinire nere omogaka oria ogoteba ng'a, Omwana oyo nki ekagokora? Omwana oyo nki ekagokora? Osinye komoa akeeng'a na bateba ng'a ama- amanyinga na amareto goetani amaache. Omwana oria naye kwamobogoreti emetienyi ekianda. Onye mwamonyorete amo nomosacha oria omonyene omotang'ani, nabo agodisplinio omwana oria kabisa. Lakini oyo bono kwachete koirera nya- nya- nya- nya- nyaigoti changa, Orengereri ng'a ngoaka omwana ona orase komoaka anyare namoakire bobe, gose iga achie komoaka nekeburugo onyore omwana obimbire, komanya kori korore goteba ng'a nomwana nagoaka iga, nini nini, mwatiganire nyuoma eyio. Gose naende eng'encho okona gwekora iga are ng'a you are a single mother Facebook okona kobeka kera rituko, riicho rikarasinga rinde nario rioyo onde baria bakoruga ng'a maisika, maiteka, maiteka nero riria rikorwa aria ogotomere friend request. Riria buna gw'acceptinga ka okoenga echimeseji amo inwe, gwachaka komoboria ng'a Hi, hi, ng'ai momenyete, egento gete, enamba eyio, otome enamba. Naende riyondi eri nario nario, narero riacha riakonyora, nario riagoka endende yao kabere, riamanya gotuma igoro naende mana naribo officially, riakomentire omwana onde, kwabwate omwana oyomo, kwanyorire babere, bono obogima bwao bwamanya gosareka pi. Ribaga kware koira ng'ora orere omwana oria ng'ora ng'ora bonkunyu nkunyu, omogaka oria ende eitie. Mosacha ki mogusii orakane omwana oye amanyinga aye? Nonye noyomo taiyo. Abasacha na abanto bagomo bagusii nabanto bababo bare very responsible. Amanyete ng'a amanyinga aya nayane. Mosacha tari nonye noyomo oratame omwana oye. Rakini ase engencho atarenge very sure, ninche bori bweka narenge. Chisimi echi gocha obotuko na omobaso. Nkagoaka esimi, oake ondige rigochi moino, oake ondige rigochi moino. Otebe, Tiga nkogoakera ande ng'ore chinsa, tiga bore aki nkwane naye chinsa. Oyio ng'a okona gotebia ng'a tiga bore aki okwane chinsa, oyio ng'a ogotebia okwane nere ng'ora nomorano omogaka ogo. Togokwana esimi iga kabisa, seka onye nogoseka, cousin yao ntomaete buna erakwane, ise omoke ntomaete buna arakwane, mosani mwasomete nere ntomaete buna arakwane. Rakini ase eng'encho ng'a nomongwana oyonde moino oga mbore nere, oyogogosibia amache, bono ere okomokane ng'a tiga nkwane naye chinsa. Omosacha oria otwara Daudi, ng'a oyo bono ere chinsa agoteba ng'a tianche nkwane naye mambia. Emessage eke gocha kwamenyekire roche aria obegete chipassword ase eng'encho y'amang'ana aye. Iga abanto aba mbokona kweroka single ladies gose single mothers. Ntori gwancha mobe single, lakini egento nkere mokwerigeria. Bono omonto arakoroka rikuru nyau, orakane. Omonto arateba ng'a aye neripoko, igo orakane. Egekore ebinto biria buna ogwe conduct, omonto arateba aye nerirogo, igo orakane. Eng'encho okwebeka nere egokoonia isiko ogaria. Abanto mbana konyorera abana nyomba babere batato banyore abasacha. Omonto akwebeka boronge bosa iga, engaki yaye yaika, kwanyora omonto omonyuomire gochia buna abana, ase eng'encho ebegete boronge ng'aki, aria obwaterereti ase eng'encho omosacha arenge omobe, tiga ng'e ng'e ng'eirane inse, Nyasae nandetera omosacha. Naende omonto onyore omosacha onyuomi boronge, Lakini aye obwate akamwana akamo, akirionka buna omorero ebiribiri egwokera etaaya egwokera are. Iko mbuya mono ase engencho mwategereire omoroberi oyo ng'a ki, single mothers, takona kweoria, takona gwetoratora, kona kobeka omwana bwa omotienyi oyomo emitienyi etato mwaka oyomo Facebook kera rituko, Monday to Monday ogokora bundles riba ogokora nonya gento kende, ng'a na omwana okona kobeka Facebook, amang'ana okorika ororo, nario otaete gosiba omosacha oria okoete omwana oyio obororo, gwakagana omosacha oria ogosibia obororo, kumbe naye gwaitire. enchera eyemo gose eyende. Igo namanyire ng'a mwaigure ase moberete, monchorerie, monyore abagaaka, monyore chinyomba chiaino, naende mwetenenere otware gokoboka korwa ase egetanda iga mokoboka nomosacha, igo okoigwa obuya ribaga oganyete esiimi ebuya ng'a ng'rrrrri, omosacha bw'omonyene ase akare, nere okonya goakera igoro, amaache ogoakera oroe. Biang'o nase inche mwang'aera ribaga erio namanyire mwaigure, naende moche monchorerie, ninche oyomino omogambi o mbiro, biang'o nase ogoancha gotegerera omoroberio oyo bw'obosemia nomogambi o mbiro.